Indi geleýliň deslap Teberrek surasynyň ýarsyna barýança gysgaja türkmen bolup düşüner ýaly edip hyzmatyňyza ýetireýin, yzyndan inşallah iki aýatynyň içine girip nesihatyny aýdarys.

Dünýä we ahyr rahmatyny döken Beýik Allaň ady bilen. Tebarakellezî biyedihil mulk we huwe alâ kulli şeyin kadir. Bereket eýesi boldy, nygmat eýesi boldy.

Ol Alla, ölmek we direlmek, merg we zindigi, ýaşamak we ölmegi ýaratdy, mahlukda ölmek-de goýdy, ýaşamak-da goýdy. Tä sizleri imtihan eder ýaly, haýsy biriňiz gowrak amal etýäňiz. We huwel Azizul Gafur. Şol Alla uludyr. we musulmanlygyň eden kemçiliklerini we günälerini, ýazyklaryny geçýän Hudaýdyr. Ine iki aýaň manasy aýdyldy. Indi ýene iki aýada Alla gudratyny ynsanlara aýdýar. Göreýliň manasyny. Allazi halaka seb'a semawatin tibaqa. Ol Alla üstüňizde ýedi gat asman ýaratdy. Gat-gat asman ýaratdy. Mä tara fi halkir-rahmani min tefawut. Allaň ýaradan zadynda kemçilik, bigelşik zat görmersiň. Tapawut bigelşiklik diýdigi. Bigelşiklik görmersiň. Tarja il basara hal tara min futur, Gaýta asmany gözläp gör, kemçilik görýäňmi? Aý-Gün ýyldyzdan kemçilik görýäňmi? Asmanyň ýaradylşyndan kemçilik tapýaňmy diýdigi. Sümme irji'il besara kerreteýni, Ýene-de gözle, gündizlerde, gijelerde, düze çykaňyzda, daglarda kaňyz, derýalarda kaňyz, asmany ýene gözle. Sümme irji'il besara kerreteýni, Ýene gözle, ýene gözle, asmandan aýyp tapjak bol. Ýankalib ileýkel basaru hasi'en we huwe hasir. Hudaý bize aýdýa. Asmandan aýyp tapjak bolup bar bar gözleseň-de, gözüň ýadap, hop-sop bolup, hak tap bolup, Gözüň gamaşyp, aýyp tapmany ýene etegiň gözlärsiň diýýär. Hasian we huwe hasir. Hasian diýdigi, Hap-tap bol. Şeýle göz göýüňi gözläp aýyp tapjak bol.

Resathanada oturan ahtarşenaslar ba ýyldyz tanaýýarlar. Häzir ýyldyzlaň ahyryna ýetip bilmän durlar. Ahyryna, Eý jemagatlar, muň üstünde kän durjak däl, eý ýaş oglanlar, eý sowatlylar, eý okuwlylar! Ýeriň ýüzündäki çägeler ba gişecik-gişejik çäge. Asmanyň ýyldyzlary çägeden kän diýýärler. Danyşmentler, agtarşynaslar, ýyldyz tanaýýanlar aýdýar, Bir gysym çägede nagadar çäge bar. Emma agtarşynaslar, ýyldyz tanaýýanlar aýdýar, Danyşmentler, Gögdäki ýyldyzlar ýeriň ýüzüniň çägesinden kän diýip. Allah bize aýdýar, Asmany gözläp gör, asmanda kemçilik tapýaňmy diýýär. Ve lekad zeyyenna es-sema'ad dunya bimasabiha. Allah aýdýar, Allah Taala aýdýar.

Mesjidiň içi abadanlanýar. Öýleriň içi abadanlanýar. Hudaý aýdýar, Allah Tagala aýdýar, Men asmany abadanladym ýyldyzlar bilen. Ýyldyraşyp durandyrlar. Panar ýaly, çyra ýaly bol. Wejalnaha rujuman lis-şaýatyn. we şo ýyldyzlary şeýtanlara atylar ýaly şolardan ot zyňdyrýandy. Ýerdäki şeýtanlar gögüňdäki feriştelere goşuljak bolup gögüňden barýarkalar, ýyldyzlardan bir ot şahap gidip-de, şeýtany

we Hudaýa kafir bolan adamlar üçin jähennem azabyny teýýarlandyryn. We bi'sel masir, ne beýle biderek ýer, ne bela biderek ýer

Dem alyp duran nidigi, şu mahal bir şir, arslan ýa gaplaň gahary gelip dem alanda, hyrlanda, haýbat etýär, tarap ýygnanyp, üýşenip gorkýar-da. Mähşer meýdanynda-da, jähennem dem alanda, şoň sesini eşidip, çogup duran sesini eşidip, adamyň ýüregine gorky düşjek. Tekadu temeýezu minel gaýz.

O hem şu jähenneme bir topar kafirler oklananda, jähennemiň sakçysy bolan perişdeler aýtjak, Hiý, sizi jähennem bardyr diýip, Hudaýyň gaharynyň siňen ýeri bardyr diýip, hiý, adam ýokdumy içiňizde size aýdýan? diýip sorajak jähennemiň sakçy perişdeleri. Kafirler jogap berjek, Galuu belaa, kad jaanaa nazir. Geldi, jähennem bardyr, kyýamatda Allaň azabynyň, gaharynyň siňen ýeri bardyr diýip aýtdylar bize. Emme, fekezzebne, ýalandyr bi zatlar diýdik. We kulne, mä nezzelallahu min şeý, Hudaý Kuran kitap iberenak,

Häý, şolaň kepini eşden bolsadyk, diňlän bolsadyk. Ýa döwür azajyk pikir edip hakyllananmy?